Si, tuchun caan zongah sunglawi tukin kan nunnak lam a kan hruaitu kan Pathian a min thiang thangṭhat um ko seh. Christmas hi caan kan hman ning i kan don ning pumpak kan thinlung ah cun a dih cang ti ruah sual khi a fawite. Sihmanhsehlaw Pathian dawtnak ai fiangmi taktak nih cun Christmas hi nifatin hi Christmas a si. kan Pathian in thiangthar ṭhat um ko seh. Cucaah cun tuchun caan zongah Bawipa thangṭhat awkah a rak chuakmi he nun in a fiangmi hna minung tampi nan um ti kan theih i nan cungah kan i lawm. Tuchun caan ah hi bantukin caan ka hmuh ve tikah hin Pathian nih lam a kan hruainak thawngin a si worship committee lila zong nih caan an ka pek ve caah hin keimah pumpak hrim zong kai lunghmuih kai lawm ti kha van chim ka duh le tlangtar hi hi ka hin worship committee nih kum khat ca in kan tuahmi te a si i tisa ah a hung cangmi bia Jesuh Khrih ti kha kan tlangtar tu chun hi siseh law ti si le a cathiang i van rel ahcun hika zawn ah hin vulei hi ser a rak si hlan ah bia cu a rak um cang cu bia cu Pathian sinah a rak um i cu bia cu Pathian a si cu bia cu Pathian sinah a rak um i cu bia cu Pathian a si cathiang kan relmi kan dihlak cah Bawipa nih a thar in thluachuahnak kan pek piak ko seh Le ikazun ah hin Johan nih a langhter ning in cun hitihin van langhter ka duh. Jesuh cu bia a si tiah a kan cawnpiak i cucaah bia cu Pathian a si a timi te hi phunli hrawng in a van langhtermi te a um i a bikin atu kan relmi cacang lawng i kan van rel ahcun fian lo khi a fawite. Sihmanhsehlaw pakhatnak in leiriatnak tiang khi kan van rel ahkhin cun khi zeidah a kan duhpiak taktakmi a si ti khi cu a hong fiang deuh ngai i cuti cu tawite in van langhter ka duhmi a si. Pakhatnak ah hitin a ti, Johan nih a kan cawnpiak, Jesuh cu Pathian he zeizong ser hlan ah hin a um diam cangmi a si ti. Zeizong thil vialte ser hlan ah a rak um diam cangmi sernak zongah ai tel vemi a si a ti tikah hin misusawh a si lonak kha a langhter. Cun pahnihnak ah cun Jesuh cu Pathian sinah a um a ti tikah hin uh, kapkhat li van, si, ah, van chim ahcun divine nature Pathian sinak kha a rak i neih cangmi a sinak kha tawlreltu nawlneitu zong a rak si ve cangnak kha a langhter. Pathumnak ah cun cu bia cu Jesuh Khrih a si i Pathian a si ti kha a langhter. Le cucaah cun Jesuh kong kan chim paohpaoh ah hin Jesuh ah zeizongte a tling dih kan ti nain Genesis danghan pakhat ah kanmah muisam loin minung kan ser lai a ti tikah hin puhku pakhat vai ah khi minung pakhat lawng cu a si lo hrimhrim ti ka langhter. Le cu caah cun Jesuh Khrist sernak ah a rak tel ve i Pathian bak a rak si ve mi a sinak kei ka zawn ah a langhter mi ka si. Palinak ah cun Jesuh nih a cawnpiak mi le a tuah mi cu amah a sinak he aa ṭhen kho lomi a si a ti. Cu Pathian sinak cu zeitik hmanh ah a nun vulei ah kan sin a langh zongah khan cu Pathian nun cu a thianlimnak ai dawhnak in maw a phunphun in zeitik hmanh ah a ṭhen bal lo. Kapkali van chim si ahcun ka pa duhnak tuah kha ka duhnak nganbi ka si a ti tikah Pathian sinak kha tisan a langh ko zongah zeitik hmanh ah a kaltak bal lomi Pathian a sinak a langhtertu kha a si ti kha a kan cawnpiak. Lehka zuar Dr. Charlie Stanley kan timi pa hi aa Soden Baptist Church ah hin mi minthang bak a si. le zeiruangah dah langti si a cun anih hi thawngṭha chim zongah a za cucun cauk hi tam tuk a chuah i cauk a ṭialmi hi tam tuk a um i cucun ministry ah hin in charge timi ministry ah hin vei ah rian a ṭuanmi a lang ngaingaimi pa a si cu nih cun a chimmi cu Johan thawngṭha hramthoknak nih Jesuh cu sermi thil a si lo a ummi thil vialte sertu a sinak kha a langhter a ti fiang ngai in a langhter pahnihnak ah chim ṭhammi cu hi kong hngalhthiamnak hi kan zumhnak caah a herh tukmi a si a ti le cucaah cun biaknak dang kan timi kan timi hna pawl hna nih cun Jesuh cu fatir a si an ti i zeidah a si Pathian sinak ah khan kaa timi zi a ngan hmannak dingah khan a memi an hman Pathian tling ah an rel lo. Le cu lakah ai cawhmi kan si tikah hin hika hin Dr. Charles Stanley nih a chimmi hi nifatin kan nunnak ah kan fian ve a hau ngaimi a si ko rua tiah ka ruat. Cun pahnihnak ah cun zeidah a si tiah cun Joyce Measure timi nu hi podcast zongah hin a lar ngaimi si i anih hi vei ah khi zei kan tila ca zong tampi a ṭial vemi thawng ṭhasim zongah min a lang ngai vemi si i hika hin a caṭialmi a min a lang ngaimi cu using your gift wishly fimring tein laksawng na comi kha hman i zuam timi a rak ṭialmi hrim hi a lar taktakmi si cu nih cun a chim vemi cu Johan pakhat pakhatnak nih Pathian bia cu ṭialmi lawng si loin a nungmi Jesuh a si ti kha a kan cawnpiak a ti. Bia kan timi word nunnak a nei lo ti bantuk hi kan va ruahmi khi si loin cu bia chungah ai hrawlhmi nunnak a neimi Pathian sinak a neimi Jesuh a si kha a langhter ti. Bia he i pehtlaih cu Pathian hrimhrim he i pehtlaih kha a si a ti. le tuchun ni caan ah hin Bible rel ti logos timi lawng i a rel lawng i kan ruah si si ahcun Laimi a rel la theihna ahcun kan rum ngai nain cu bia he cun kan i seng lo cu bia cu kan chungah a nung lo cu bia cu kan i nunpi lo tikah Khrihfa nun he ai ṭhenmi kan lawh tawnnak kha a langhter le cu cahcun hi bia hin a dir bakmi Pathian a si i cu cu Jesuh Khrih hi a si ti kha a langhter ve. Cucun ika zawn ah hin Timote Keller timi pa nih hin hi Johan caang hram thoknak nih hin a ti Khrihfa zumhnak hrampi a kan hmuhsak i Jesuh cu Pathian he a um ṭimi an si sertu a si Pathian he khuakhang ṭi an si ti kha fiang tein hi cauk nih a langhter ti. Hi biatak a cohlangmi hna caah zeizong vialte kha zei kan ti la transform theihnak lawng si loin zeizong vialte kha a thlengtu ah a ser khotu sinak a neimi a si tiah a kan cawnpiak le cucu ka duh taktakmi a si. Le kei ve nih cun hitin ka duh Jesuh Khrih cu Sertu Pathian sinak ah khan a rak i tel ve i vulei ah incarnation minung i a rak i cannak ah hin hitihin min sak khawh a si hnga tiah ka ruat. Vanmi eh, van le van nih vulei a hnamh tining law ka palh lai lo dah ka ti. A thianghlimmi van nih a thianghlimmi Pathian nih misual a rak kan kawl i imitator ongtuai a rak ṭuan, nupi hal ah a rak i thawh i mo a rak hal, cu dirhmun ah a rak dirmi sinak a rak i kenmi a sinak ka hika zawn ah a langhter ti tluk khin ka ruat i cute cu van langhter ve ka duhmi a si. Lei i ai pehtlaimi Baibal cacang pawl a tanglei pawl ah khan van char ka duhmi cu zeidah a si ti si pakhatnak ah cun Johan a ngan pakhat a hme pathum ah a langhtermi cu Pathian nih zeizong vialte hi cu bia thawng cun a ser hna i bia thawng lo in sermi zeihmanh a um lo a ti. Atu ah scholar pawl nih an chimmi lawng si lo, Johan nih a chimmi lawng si lo in amah Baibal cachung hrimhrim ah ika zawn ah fiang tein a langhter ṭhanmi cu Pathian nih zeizong vialte hi cu bia thawng lawnglawng cun ser a si ti. Fapa Jesuh Khrih loin zeihmanh hi tuahmi a rak um lo i Fapa Jesuh Khrih loin Pathian nih zeihmanh hi tlinter a tlinter khawh ko nain tlinter a rak duh lo. Cucaah cun tlutcuk ti a biapimi Jesuh Khrih a sinak kha a langhter. Cun Johan a ngan pakhat pahranak ah cun cu caan ah cun bia cu vawlei ah hin a rung um. Amah thawngin Pathian nih vawlei hi a rak ser, sihmanhsehlaw vawlei nih khan amah cu an rak hngal lo, a ti. Zeiruangah dah Pa Pathian nih Fapa Jesuh Khrih cu thlah a hauh kan ti si ahcun vulei nih dawtu dawtnak kha a hngalh lo caah a si. Vulei nih sertu ahodah a si ti kha a fian khawh lo caah cu hngalhter dingah le cu fiannak hnga dingah le kan nunnak lam hmaan ah kalpitu dingah a rak thlahmi a sinak kha a langhter. Sihmanhsehlaw tisa minung nih cun a hmu kho lo i tisa mit nih a hmu kho lo, tise hna nih cun a hngal kho lo e, a ti. Le cucu thil pakhat a um tinak ka si. Le Baibal cacang cang khat van rel chih ka duh ṭhanmi cu atu Baibal cacang ah an pakhatnak in hleiriatnak tiangah key verse bantuk i a hmanmi si i cu bia cu minung ah a cang i kan lakah khua a sa te. Kan Pathian a min thiang thathat um ko seh. Pathian a lianngan tukmi Pathian, bawi vialte lakah a bawi bik, siangpahrang vialte lakah a siangpahrang a si ko nain sal sinak kha a rak i hruk i kanmah sinah minung sinak in a rak langhter. Cucu ahohmanh nih kan tuah khawh lomi si. biaknak dang vialte Pathian zong nih an tuah kho lomi incarnation timi minung eh, Pathian kha minung tisa a rak chanmi hi a si kho lo tiah minung tampi nih an ruahmi a si sihmanhsehlaw hi Bible caang ah fiang tein a langhtermi cu bia cu minung ah a cang i kan lakah khua a rak sa a timi kha Pathian tiah rak timi sernak ah rak i tel vemi kha Bethlehem cawrawl kuang chung in minung sinak in Mary pawhlan in Joseph nunnak hmang in minung tampi rak chimrelnak in kan sin a rak phuannak kha kan hngalh khawhmi a sinak ka si. Johan pakhat lei nihnak ah cun asinain ti tlawmpal nih cun an rak cohlan i a rak zumh an rak zumh i a ti cu hna cu Pathian fa cannak nawl kha a pek hna a ti kha a si ahcun cu tluk i Pathian a simi minung a sinak kha minung thluak i ruah ahcun a phak lo caah Judah mi hna nih Mikhamtu a simi cu mi hrinfa in a ra ding a si caah kan malmi Josef le Tama le Mary fa cun a ra lai lo an ti caah tuchun ni tiang hi ṭahnak vampang lei hoih in Messiah rak ṭum tuah rak ṭum tuah tiah an au lengmang i Jesuh Khrih hi an ca a sunhlawi lonak cu an cohlan lo caah a si. nang le kei cu zei hngal loin thing a rak biami miphun lunglian do a rak biami phun kan rak si ko lio ah khan cu biatak cu a rak kan hngalhtermi miphun kan si kan pathian amin thiangthar ṭhatum ko seh cucu nangmah nih kan pi kan pupa hna nih an rak kawl thiam ruang si loin pathian nih aa tinhmi taktak kha thlarau in vunrang hna hmang in a rak chimmi kha Thinlung ah nun ah thlarau in fiannak a rak pek ruangah cu rianṭuannak cu tisa ah a can khawh venak, cu bia cu tisa ah, cu nun cu a thlummi nun ah a rak can khawhnak a sinak zawn te kha a van langhtermi si. Baibal caang chirhchan ah van langh ṭhanmi cu Johan a ngam panga a hme sawm thum le pasarihnak ah, A ka thlahtu ka Pa zong nih cun keimah kong ah hin tette a khaan ve, A aw kha nan rak hngal bel lo, nan rak thei bel lo, a hmai zong nan rak hmu bel lo a ti. Bawipa nih hin tette a khannak hi Pa Pathian nih hin fapa kong hi Genesis in a rak timh lam cangnak kha a langhter cang. Profet hna ka in a rak langhter cang i Psalm hla kan timi vialte zong khi Messianic of Psalm ti si Jesuh Khrih a rat laknak ding Pathian sunparnak kaltak in vulei ah a rak rat lainak ding kong vialte a chim chungmi kha si sihmanhsehlaw mi nih an rak hngal lo an rak hngal lo sihmanhsehlaw Bawipa palen cu Christmas kan timi Jesuh Khrih a rak ratnak caan hi a rak si i cucu vel a rak kan ngeihnak thawngin hrawmhmi kan sinak kha a langhtermi a si ti kha van chim ta ka duhmi a si. Cucaah cun hika zawn ah van langhter ka duhmi cu zeidah a si ti si ahcun Johan pakhat Johan a ngan pakhat ah hme pakhatnak nih Jesuh cu ahodah a si timi kha hngalhthiamnak mum hngalhthiamnak tampi a kan pek. Hi cacang chung i a sullam nih a Pathian sinak zungzal i ummi le Pathian he aa pehtlaimi a biapi tukmi rian a rak langhternak a lim cangnak kha a kan hmuhsak te. kan nunnak le kan zumhnak a kan hruaitu ruahchannak biatak a kan hngalhtertu le a kan petu zong kha a sinak kha fiang tein a langhter ti. Cucu hi nih fianghlang ngai in Jesuh Khrih hi ahodah a si Jesuh Khrih hi kan caah mi zeidah a si i Jesuh Khrih hi zeiti set in dah Pathian nih a rak timhlamhnak a si ti kha fiang tein a kan cawnpiakmi a si. Le si ahcun kanmah nun he van cuanṭi in application phun in van kal si ti ka duhmi cu a si ah cu Jesuh Khrih chuah camtuak kan timi Christmas kan timi hi zei set taktak hi dah a si timi hi tlawmpal in van zohṭi hna si ti ka duh. Pathian nih a Fapa Jesuh Khrih a kan thlahnak thawngin a kan pekmi khuaruahhar laksawng a simi Christmas ah zeitindah kannih nih kan hman, zeitindah kan nunnak nih a pal cangmi ah kan rak hman cang ning a si. Nizan ah siamah pakhat nih he bia kan i ruah i kei cu sia ka class pawl ngakchia pawl hi give action ka tuahpi hna la loh ti. Zeiruangah ka ti le a chimmi te ka duh ngai. Christmas hi keep exchange ah khin an ruah sual la ti ka phang a ti. Tuchun ni caan an Facebook van kau sual ahcun keep exchange kan tuah i chungkhat ai dawmi le ai dawmi kan i sawm i a zeimaw cu kan thiam lo tuk hoi i by the river of Babylon na ka kan i sak le he kan lam le laksawng kan la le nutung vialte zong nih kan ṭawk kan merhnak lawngte Christmas hrawng ah a lang ngaingaimi si cu Christmas la deuh cu va si seh law Bawipa an thangṭhat va ti awk ka si hnga ai keih kuah lo ngang khin le sinain zeidah ka chim duh ti siah cun Christmas hi vuleipi nih a kalpi ning ahcun zeitindah a si pakhat na ahcun laksawng cocaan ti bantukin kan ruah i Tuchun ni caan ah hin laksawng a ting lomi kan um men ko lai. Ramtang a ummi kan miphun hawi hna cu zei laksawng tin ne ma maw ei awk manh nei lo in a ummi tamtuk an um lio caan a si. Sihmanhsehlaw chim ka duhmi cu laksawng lakah a sunglawi bikmi laksawng cu fapa Jesuh Khrih bethlem nau te hi a si. kan pathian min thiangthar ṭem ko seh laksawng dang na co lo zongah cu laksawng cu na co cang maw laksawng dang i lawi pi luai mai hmanh law atu ah Tesla zong khi laksawng khi va co hmanh law cucu inn hangam pi awk i lawmh pi awk tlak cu si lo laksawng kan i lawmhpi ding cu cu tluk i bia a si i cu bia cu tisa a cang i cu tisa cu kan chungnun ah rian a ṭuantu kan sualnak vialte a kan phentu a kan tlanhtu a sinak nun tu kha a comi kan si ahcun cucu kan i lawmh cem ding a si ko. U le nau kan i sawm hna sawm awk unau a nei lomi an um ve men lai sihmanhsehlaw cu lio ah cun Jesuh sawm awk an theih ahcun a sunglawi tuk ṭhiamṭhiam cucu Khrihfami nih Christmas kan timi taktak kan lawmhpi awk cu a si Johan a ngan pathum a hme leiruk ah cu ti cun Pathian nih vulei hi a dawt tuk hringhran caah fapa ngeih chun te kan pek ahohmanh a zummi paoh cu zungzal nunnak an co lai a ti zungzal nunnak laksawngnak hi a lian deuhmi zeidah a um chawva cu tampi nan nei ko lai nain zungzal nunnak nan sungh ṭung ahcun zeidah santlai cu nih cun zungzal nunnak cu a cawk khawh ṭung lo tiah Pathian bia nih a kan cawnpiakmi laksawng taktak kha Christmas naute Jesuh Khrih bia tisa a cangmi Jesuh Khrih dawk aw si cu Cucu kan hngalhfian, lawng kha a za lo i kan chung nun ah tisa a can ve ding kha a biapi tuk ding a si. Kan chung nun ah mi nih hmuh awk in tisa ah a cawl ve kha a biapi tukmi a rak si dingmi kha a langhtermi a si. Le tlawmpal te cu naute cu zeidah a si timi van zoh hna sih law laksawng cu Christ vei ah Christ kan timi ahhin alphabet exegesis i van zoh si ahcun she hi zeidah a si ti si ahcun Christ ti ai a awh a for apple ti bantuk in mu she kan timi cu Christ chiti thuhmi Pathian nih kanmah tlanhtu ding ah a thimi a thla i chiti thuhmi a si Pahnihnak ahcun aids nih a neihmi cu Holy One, cu naute cu a thianghlimmi nu le pa sinak in ai sermi si lo, thlarau in ai sermi mithianghlim a si. Pathumnak ahcun Redeemer chanchuahtu, naute ti lawng kha si loin lungretheihnak in sualnak chungin ṭemṭuannak chung luannak kan hmuhnak hnga dingah a kan chanchuahtu dingah a rak rami naute kha si pali na ahcun Emmanuel hihi a zia vaya i na si awk si lo maw ai a si ti khe an ti lengmang original word ahcun hihi a rak hmanmi si pathian kan sin a um cu lam hla tuk a ummi van sunparnak a ummi cu doho nangmah le keimah sinah a rak i ṭhum cu A lian tukmi Pathian ka doh a hme tukmi minung sinah a nun a rak kan hrawmh cu. Cucu a lianngan tukmi a si. Le cu caah cun hihi Immanuel ti ka si. SD a langhtermi cu Son of God, Pathian fa, Pathian a sinak tak kha langhter. Thi nih a langhtermi cu teacher, fimchimtu, wonderful counselor kan timi kha cu nunnak taktak a langhtermi Christmas laksawng na tin kan tinmi kan hmuhmi kan pekmi hna nakin zeitluk in dah a linh ngan ti kha hinih na langhter. Cucaah cun Isaiah nih a rak aupi lengmangmi cu zeidah a si? Kan cang ngakchia pakhat kha chuak, fapa pakhat kha pek kan si, amah cu kan uktu bawi a si lai. Amah cu khuaruahhar fimchimtu, a ṭhawngmi Pathian zungzal hmunmi pa, daihnak bawi ti a si lai tiah a rak timi kha dawh. Caw rawl kuang chungah a chuak ti cu si lo e an thlim ti tu si. Nang le kei nih Christmas laksawng peknak bawm i kan sanhmi kha cu thilri tu an si. Sihmanhsehlaw caw rawl kuang chungah an thlimmi tu kha cu hi tluk i a thiang lio chiti thuhmi, a thiangmi chanchuahtu pa Pathian kan sinah um ti langnak le Pathian fapa le cawnpiaktu ṭha, lamhruaitu ṭha a rak simi kha dakaw an thlimmi cu a si cu. Cucu kan ting co maw, kan nei maw ti hi ruah lo awk a ṭha lomi si. Asiahcun pakhatnak a eika hin Jesuh Jesuh sinak laksawng nganpi thluachuah asiloah sining phun nga langhter, tlawmpal in ka van duh phun nga in van langhter ka duh i kan kal manh ko lai tiah zumhnak ka nei. Pakhatnak ahcun zeidah a si ti si ahcun Jesuh cu thinphannak a ṭhawltu thinphannak a kan lakpiaktu laksawng a si. Kan Pathian a min thiangthar ṭhatum ko seh. Catiang chungah Luke a ngan pariat pahra kan hmuhmi cu a tawinak in nan thinphang lo zeicahtiah nan sinah ka rat cu nan cai thawngṭha he a si. Cucu thawngṭha nih cun mi vialte kha lunglawmhnak a pek hna. Pathian kan timi minung sin ai langh pohpoh ah hin vanmi kan timi minung sin ai langh pohpoh nan thinphang hlah u ti kha si thinphannak hnabeidonghnak thaizing kong ruah i lungretheihnak pohpoh hi a tam u cu ti sanun in a si lo ah setan sin a rami si Sihmanhsehlaw Pathian laksawng ah ṭem chihmi a rak telmi cu zeidah a si ti si ahcun thinphannak ṭhawl i hnangamnak daihnak a kan petu Pathian laksawng kha si. Kan Pathian a min thiang ṭhaṭem ko seh. Pahnihnak ah cun zeithla si ti si ahcun Jesuh cu lawmhnak a petu laksawng a si. Khah, thinphannak a kan ṭhawlpiak i cu lawng a za lo, lunglawmhnak a kan pek. Cucu zeidah a si ti si ahcun nan thinphang hlah u, zeicah ti ah nan sinah thawngṭha i ka ra, lawmhnak a si a ti. Lawmhnak cucu lunglawmhnak thawngṭha nan sinah tlunter awkah khan a si ti. Le cucah cun tuchun ah hin kei cu cu bantuk ka si ti kanmah sinak kan zoh lio caan ah hin Bawipa nih zoh hna seh ti a duhmi cu Bethlehem naute Jesuh Khrih a rianṭuannak kha ruat ṭhan in amah nun ah khan i tharchuah ding kha kan duh. Cu nun ah ai tharchuahmi paohpaoh cu zeidah a si? Lawmhnak in an khat ti kha kan hmuh khawhmi a si. Kha Pathumnak kan van zoh ṭhan lai, zeitluk si ti Jesuh cu daihnak a petu laksawng a si. Daihnak a petu laksawng a si. Luke pahnih leili ah cun a sang bik van ah khin Pathian cu sunparnak hmu seh, cu na dawtmi hna umnak vawlei ah cun remnak um ko seh. Tuchun ni caan ah hin dohkalhnak kan timi hi remlonak ruang in a chuakmi a si. Tuchun ni caan ahhin buaibainak kan timi remlonak ruang in a chuakmi a si. Cu remlonak cu zeidah a si? Keimah i tinak in ai semmi a si. Cucu Lucifer thinlung put a si. Sihmanhsehlaw Jesuh Khrih thinlung puttu cu Pathian sinak kha aa neih ko nain hramhram loin Pathian sinak kha hman ai tim lotu Jesuh Khrih nun toidornak kha hi nih a rak kan phurhmi a si. Cucaah cun nu le va rem kan duh, innchungkhar i dawt i rem kan duh. Zeiruangah dah si? Santlai lo a hme tukmi ka daw, a lian tuk ah kan i hmuh cu. Sinain Bawipa tu cu a lian tukmi Pathian ka daw, a hme tukmi sinah ai ṭhum cu. Cu toidornak nun nih hin remnak a chuahpi. Cucu Pathian sinin kan hmuhmi, kan comi laksawng a si. kan Pathian a min thiangter ṭhan um ko seh. Palinak ah cun zeidah a si ti si ahcun hika hin Jesuh cu biak asiloah thangṭhatnak nun lei ah a kan hruaitu laksawng a si. A ṭha tuk e. A ṭha tuk. Hika zawn ah hin Luke pahnih pakul ah cun tuukhal pawl cu tiah an kir i an va hmuhmi le an theihmi ruangah khan Pathian cu an thangṭhat. Vancungmi nih an chimh hna bantukte khan a si taktak. Tuchun ni ah na comi Christmas laksawng Jesuh Khrih kha a si taktak ahcun dai tein na um kho lai lo. Dai tein na um kho lai lo. Na nupi sinah kan dawt tuk e ti kha na sian peng la. Bawipa sinah tu chun i kan cawn bantukin ka neihmi te hi ti ṭhenh zong kha kan siang men hnga tiah ka zumh. Cucaah cun Pathian biak kan timi taktak hi zeidah a si? Kanmah in kan biak kho lo. Jesuh Khrih thawng lawnglawng in Pathian hi a hngal khomi kan si. Cucaah cun Jesuh nih kei cu nunnak le biatak le lam ka si. Lam le biatak le nunnak cu keimah ka si. Keimah dah lo cun ahohmanh pa sin an phan kho lai lo a ti caah Zei lam in dah kal nai timh? Nangmah zuamnak in nangmah uar zong in nai timh sual ahcun ngah lo Bethlehem naute a cohlangmi na si ha. Hallelujah! Cu na co taktakmi, vanmi nih khika khin a um timi kha na va zoh taktak i na kal i na hmuh taktak ahcun mi sinah tete khang lo na um kho lai lo. Cu laksawng cu Bawipa nih a kan hrawmhmi a si. Panganak ahcun Jesuh cu midang sinah hrawmh awk a simi laksawng a si. Jesuh Khrih a ting comi paohpaoh nih cun zeidah a si ti si ahcun sharing kan fale nih khan zeitin men ti kha vei ah i dawtnak cu nun i sennak ah hin a lang tawn an ti tawnmi kha si. Tuchun ni caan ah hin kanmah le kanmah laksawng kan i pe, kan i thleng hna. Rian a ṭuanmi, dollar a neimi lawngte kan si. Hi lio caan ah in teh harsa mi nih phone an rak in chawnh lio khan zeitindah biathlehnak na tuah? Kan bank kha a kan dawmi sin i va pek ve ding lawngah a siangmi kan si ahcun cucu Bethlehem nau thinlung put a si lo. A lianmi Pathian ka dawh, a hme tukmi minung sinah bia Pathian sunparnak kha dawh, a niam tukmi cawrawl kuangah a donghnak van chim ahcun fahnak vialte a dih donghnak Kalvari tlang cungin nang le kei a rak kan tlanh hi a si cu a fawi lomi si. Cu biatak a hngal cangmi a fiang cangmi nih cun na comi kha nai topi awk men a si lai lo. Na ke na comi kan neihmi laksawng kha kanmah lawng nih hman dingah kan siang hnga lo. Uh, spoken uh, vaya khin Washington State ah rak phan i uh, ka boss pa nih ram na honnak ka an na buai deuh rua na tlai lengmang ti kha bia ka ruah cu lio ahcun Russia pa Oleg timi nih a rak theih kan inn le a inn ai hlat khawh ning cu zongah cun a hong ka au i rian kan ṭuannak biaruah ko ding kha a van ka kawl i ka rian ṭuannak khan ka leisa van lak i a ka kawl cu ahcun a chimmi cu ram zaangfahnak tein na rian kal tlunnak hi keimah nih kan la kho maw tiah rak ka nawl A ziah ka ti. A ka chimhmi cu kei zong refugee in ka rak ra ve i ka phak ka mi nih rak ṭhakkhiarmi ka si. Thlah lakmi ka si. Nang zong nih atu ah hin zeimaw can kan phorh lai nain minung tampi na va bawmh ve hna lai ti khi ka hmuh a ti. Cucaah cun kan bawm kho a ti. A inn le kan rian le keimah umnak ai laat khawh ning hi a mak. Cu pa cu ahodah a si ti ka hngal tuk rih lo. Sihmanhsehlaw ningani chiar rianhrang ṭuan buin rawl a ulmi pa rak si. Tuchun ni caan ah Jesuh Khrih a tingco cangmi kan si ko nain kanmah nih kan i ṭhutpi. Kanmah a dongter kan timhmi hi Pathian timhmi a si lo. Vuleicung khua zakip ah va kal u law ka thawngṭha kha karhter u, ka tette ah va cang u, a ti. Cucu dawho pa nih Jesuh Khrih keimah nun kha tette a khaan zungzal i kei zong nih pa nun kha tette ka khaan ve timi kha si cu. Le cu caah cun Christmas naute Christmas laksawng a tingco taktakmi kan si a si ahcun cu nun cu nei lo kho lo kan rak si dingmi kha fiang tein a langhtermi a si. Korin kuat hnihnak a ngan panga a hme hlei sarih hlei riat ah cun hitin a ti, Mi zeihmanh i Khrih he an i pehtlaih tikah cun mithar a si. A nunning hlun kha a lo cang, nunning thar kha aa thawk cang. Hi thil vialte a tuahtu cu Pathian a si i Pathian nih cun Khrih thawngin annih a ral a simi cu a hawi ah a thlen hna i Midang zong hawi ser ve awk rian cu a kan pek a ti. Kan Pathian a min thiang thathat um ko seh. Christmas naute laksawng a tingco cangmi cu kanmah kha kan si ti lo. Bia kha kan chung nun ah nun ah a cang cang i rian a ṭuan i mi sinah tette a khang. Mi bawipa thawngṭha kha a chim i amah sin lawngah si lo mi caah nun phawtzamh kha ai thim zungzal vemi a si. Cucaah cun John a ngan pakhat a hme pakhat nih bia cu tisa a cang cu bia cu Pathian he an rak um ṭi i cu bia cu Pathian a si a timi Jesuh Khrih kha nang tutan Christmas ah na tinco rih lo ahcun tinco i tim ve tuah a chung a ummi thil a ṭhami phun nga kan chimmi hi a mak tuk hi Jesuh cu thinphannak a kan ṭhawlpiaktu a kan lakpiaktu hnangamnak a kan petu a si. Jesuh cu lawmhnak a kan pe i vulei harnak kha kan kam ah um hmanhsehlaw Bawipa lawmh nun kha a kan cawnpiaktu Jesuh a si. Jesuh cu daihnak a kan petu laksawng a si. Vulei nih harsatnak an pek hna lai ṭih hlah u, vulei ka tei cang vulei ka tei cang vulei nih an pekmi hna daihnak bantuk kha si lo kei nih kan pekmi hna hnangamnak daihnak cu a timi kha cu laksawng ah cun ai tel chihmi a si Jesuh cu biaknak thangṭhat nun a kan cawnpiaktu wonderful counselor lamhruaitu Salm nih cun na bia cu ka ke cah mei in a si i ka lam cah ceunak a si ti Tuchun ni caan ah hin a fim theng lomi vulei sining a rak ngal bel lomi a kan cawisang tu Bawipa a si. Cu cawisannak laksawng a tingco cangmi nih hin ka thiam ka fim ti si loin Bawipa ṭha ti tu ah hin i lawm hna si law Bawipa thangṭhat ṭi hna si ti hi sawm kan duh hna. Panganak ah a chimmi kha Jesuh cu biaknak thangṭhatnak a kan a vai ah nun a kan neihtertu a si. Kan miphun hi biak ding a rak kawlmi kan si. Lunglian deuh an hmuh tikah an rak ṭih i an rak kun. Cerh lian deuh an rak hmuh tikah hi ah hin Pathian um ko lan ti le an rak ṭih le rai an rak thawi, arnak hna an rak tuah. Cutiin biak ding a rak kawlmi an si. Sihmanhsehlaw Johan chungah rak ummi bia kha tisa a hung cang i santlai lomi kan nun zong ah a rak nun ve tikah dawkaw tuchun thluachuah hi hrawmhmi ceu kan rak si cu. Cucaah cun tisa cu hika hin tlangtar ah kan neihmi te kha tisa ah a hung cangmi bia cu cu Jesuh Khrih a si. Jesuh cu kan damnak, Jesuh cu Chin miphun kan letngannak, Jesuh cu kan zeizong, Jesuh cu tuchun thaizing zeitikmah ai thleng bal lomi Pathian a si i zungzal nunnak lam ah kan kalpitu Pathian a si. Kan Pathian a min thangṭhat in um ko seh. Cu nunnak a tingco ve rih lomi na si ahcun a tingco cangmi kan si zongah bia timi vial lawng kha rema kan chungah a nun i thlarau in rian a ṭuan i cu nun cu mi nih ceunak bantukin an hmuh i cite bantukin a thawttertu an thutnak a ve thu loin a tuahtertu Jesuh Khrih a neimi kan rak sinak kha a takin kalpi khomi kan si khawh nakhnga kan thlacam mei zong alter chin lemang hna si law Pathian bia kan i zonhmi zong hi sang chin lemang cawi ko hna sih law Bawipa nih sunparnak a co ko lai. Kan dihlak caah Bawipa nih a thar thlusuahnak kan pekpiak ko seh.